Iimaanni duuba ka iimaanaa oliiti jedhan. Maaliif sadarkaa duuba akkaataa ilmi namaa kun itti Rabbi gabbaruu fi akkaataa ilmi namaa kun Rabbitti achi itti dhihaatuni duuba ilmi namaa kun wal dhaba jechuu. Mu'umina jechuu fi Muslima jechuun wal dhabdi. Muslima jechuun maqaa aammiidhati, mu'umina jechuun ammoo warra Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa keessatti gaqqabee faarse sani, Qad aflahal mu'uminuuna Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa

ka'annaka taraah akka waan Rabbii kee ijaan achi laaltee gartutti gabbaruudha. Rabbii kee akka waan ijaan achi laaltee gartutti gabbaruudha jechuu. Namni Rabbii isaa subhaanahu wa ta'aalaa ijaan argee gabbaruu fi ka Rabbii isaa subhaanahu wa ta'aalaa ijaan hin agarre gabbaru tokkon tahu jechuudha. Maaliif dhugumatti waan gabbartu san Rabbii kee gaha gabbartu san dhugumatti dhibbarraa dhibbatti ijaanis argaadhaa qalbiidhanis dhugo'oomsaadhaa. Fuula achitti deebitee gabbarta. Ka'annaka taraah, akka waan gartutti gabbaruudha jechuu. Ilmi namaa yeroo duuba nama bira jiru namarraahuu ni qaanfata jechuudha waan takka waan adda addaa dalaguudhaf. Gariin namaa yoo waa dalagu toltuu yoo dalagu ilma namaa birattuu ni bareecha. Yookaahuu ni tolcha. Duuba Rabbi biratti subhaanahu wa ta'aalaa Rabbi si uume, ka dhabamarraa si arkamsiise, isa ijaan achi laaltee yeroo gabbartu, Gabbartiin ati duuba Rabbii kee subhaanahu wa ta'aalaa akkasittii jaallaaltee gabbartu gabbariinsa duuba ajaa'ibaa taati jechu. Tanaaf ka'annaka taraah akka waan Rabbii kee achi laaltee gabbartutti gabbaruudha. Fa'in lam takun taraah fa'innahu yaraak. Yoo atilleen arkuu baatte Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa na arga jettee ati Rabbii kee gabbaruudha. Rabbi si arga. Yeruma hundaahuu Rabbiin si arga. Rabbi irraa yeroo takkallee hin dhokannu. Yeroo namaa wajji jirrus, yeroo kophaa jirrus, yeroo dukkana keessa jirrus, yeroo guyyaa ifa aduudhaa keessa jirrus, yeroo wama feene dalaynu bakka feene dhaabbannu cufa Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa nu arga. Namarraa dhokanna malee ilma Rabbirraa dhokachuu hin dandeenyu. Ilma namaatirraa dhokanna malee Rabbirraa dhokachuu hin dandeenyu. Yeroo kophaa baatee hamtuu dalaydu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si arga. Yeroo ati mul'iftee dalaydullee Rabbiin si argaa yeroo takkallee duuba Rabbirraa dhokachuu hin dandeenyu tanaafu fa'innahu yaraaka Rabbiin sig arga jechu nama dhugumatti Rabbi gabbaru nama ammallee duuba fakkeeyfatus Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni beeka tana duuba ihsaana jechuun an ta'buda Allaha ka'annaka taraah an ta'buda Allaha ati Rabbi gabbaruudha ka'annaka taraah akka waan Rabbii kee ijaan laaltee gartutti Rabbi gabbaruudha fa'in lam takun taraah Yoo atilleen Rabbii kee ka ijaan hin garre taate fa'innahu yaraak Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si arga jechu. Tanaaf ihsaana jechuun sadarkaan ihsaana sani jechuudha tanaaf akkasitti jabduudha. Qaala fa'akhbirnii ani saa'a. Amma duuba arkaana islaamaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam arkaana islaamaa ni deebise arkaana iimaanatis ni deebise arkaana ihsaanatillee ni deebise rasuulli alayhi salaatu wassalaam Saniin booda duuba gaafin itti aantu Akhbirnii ani saa'a. Fa akhbirnii ani saa'ati jeen. Mee guyyaa qiyaamaatirraa naa odeeysi. Saa'a. Gaafa gartee qiyaaman dhaabbatturraa naa odeeysi jechuudha. Yeroo isiin dhuftu. Mee sanirraa naa odeeysi. Qiyaaman hoo maali? Qaala Rasuulullaahi sallallahu aleyhi wa sallam Ergamaan Rabbii ni je'e duuba Mal mas'uulu anhaa Mal mas'uulu anhaa bi'aclama mina saa'il. gaafatamaan gaafataadharra guyyaa qiyaamaa kana gaafa isiin taatu beekaan taane jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafatamaan nama waa gaafatu kanarra qiyaamaa beekaan taane ani hin beeku jechuudha ma'aanan guyyaa qiyaamaadhaa namni beeku hin jiru rabbi malee subhaanahu wa ta'aala jibriilis hin beeku rasuulli rabbiitis alayhi salaatu wassalaam hin beeku aanbiyoonni takkallee nu guyyaa qiyaaman taatu namni beeku hin jiru. Alaamaa qiyaamaadhaa immoo Rasuulli alayhi salaatu wassalaam nuuf himee jira alaaman qiyaamaadhaa ni beekamti. Guyyaa kam akka qiyaaman taatullee ni beekama. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam nuuf himee jira. Ammoo guyyaa qiyaaman taatu nam tokkollee nuu ka beeku hin jiru jechuu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa rahmata isaatiif nurraa dhoyse. Osoo guyyaa duunu beeyne Osoo guyyaa qiyaaman dhaabbattu beeyne silaa namni jiruu tanarra gammadee hin jiraatu, nyaatetuu dhugee, walittuu gammadee wajjiin hin haasawu jechuudha. Osoo guyyuma duunu ka beeynu taate. Maalif? Amata dhibba takka booda duutallee osoo siin ja'anii, guyyaa akkasii guyyaa akkasii duuta osoo siin ja'anii yaadaf hin ciiftu jechuudha guyyuma san beekuu saniif. Ka amata dhibba saniihu hin geenye osoo taatelleedha. Tanaaf. Rabbiin duuba subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa qiyaamaadhaa kana namarraa dhoyse tanaaf rasuulli alayhi salaatu wassalaam mal mas'uulu anhaa bi'aclama min assaa'ilii gaafatamaan isa gaafaturra beekaa hin taane guyyaa qiyaamaa kanarraa jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam nam tokkollee nu beekuu hin dandahu jechuu fa'akbirnii an amaaraatiha duuba ammas mee asxaa yookaahuu mallattoo isiitirraa naa odeessi jeen jibriil

an talida al'amatu rabbatahaa zabana boodaa gaafa alaamaa qiyaamaadha gaafa qiyaaman dhaabbatte lolaa heddummaata yaan ulamaa'iin islaama lolli heddummaatuudhan boojuun heddummaatti boojuu tana keessa duuba akka malee boojuun heddummaattee namni bitee wal gurguruu gabra bittaani gurgurtaa bittaani gurgurtaa ka ati gurgurte kana deebitee ammallee ilmoon isiin dhalte deebitee heddummina keessa bitachuutu malaa jaan Takkiihuu ammallee gabrichi namni tokko gabra qabaatee osoo gabra kana qabuu gabrittii tanarraa dhiisee du'a yeroo inni du'e ilmoon isiin dhalte sun dhiiras haa tahuu dubras haa tahuu deebitee haadhuma isiidhaa tana akka gabratti ilaaltee gabroomfatti jechuudha jedhan. An talida al-amata rabbataha an talida al-amatu rabbataha intalti yookaahuu gabrittiin takka waan intala isii gabroomfattu yookaahuu mucaa isii gabroomfatu dhaluudha. Alaamaa qiyaamati irraahi. Mushrikni caphee ummanni islaamaa boojuun heddummaatte boojuu san keessa duuba bittaa fi gurgurri gabraa heddummaata. Heddummaata heddummina bittaa fi gurgurri gabraa heddummaatu kanaan keessatti wal bitiinsa duuba haadha fi ilmoon wal bituudha yookaahuu ammallee akkuma reefu je'e sanitti abbaan irraa du'ee gabrittii dhiisuudhan ilmoon duuba gabrittiidhaa san deebitee gabrittii tana gabroonfattee bakka abbaa isii san buutee gabrittii tana gabroonfatti jechuu tanaaf an talida al'amatu rabbatahaa ammas zamana boodaa kanaan keeysatti ulamaa'in garii waan ja'an ilmoon haadha fi abbaa ofitti caaqii tahuudha yeroo haati yaamte Haadha owwaachuu dhabuu, Yeroo abbaan yaame abbaaf owwaachuu dhabuu akka amma fakkeenyaf ilmaan biyya garbii keessa jiranii kana jechu. Ilmaan Amerikaa keessa jiran, ilmaan biyya Awurooppaadhaa keessa jiran haadha fi abbaa isaanii yeroo isaan yaaman ofirraan akkasitti micciiramanii ilaalan jechuudha. Akka namni gariin nama gartee gariin namaa hiriyaa ofii ilaalutti akkuma hiriyaa ofiitiin waa ja'anitti yeroo yaaman owwaachuu dhabuu, yeroo ergan ergamuu dhabuu, Waan fedhan isaaniin jechuu, isaaniif qajeeluu dhabuu, aaqqii tahuu jechuu. Addunyaa tana guutuhu aaqqummaan duuba wal guutte jirti walumaa galattu. Nama duuba duniyaa tana irratti akkuma amma mul'atu haadha fi abbaa ofitti aaqqii tahuu, mataa itti jabaatuudha fi amrii haadha fi abbaa dhagahuu dhabuun haadha ofitti jajjabaatuun kun cuftinuu duuba ilmoon haadha isiidha irratti sayyida tahuu yookaahuu haadha isiidha gabroomsuudha jechu nama dhugumatti haadha ofiitiif rahmata hin qabne ka haadha ofiitiin waan fedhe jiru ka haadha ofii tumus ka haadha ofii ajjeesulleen argamee jira beekaa duniyaa tana gubbatti subhaanallahi waan ajaa'ibaatii duuba tun cuftinu

ka miilli isaanii kopheen gubbaan jirre qullaa, miila qullaa, ka kopheen qabne. Isaanii akkasii san agarta. Al-curaata, ammas ati arkuudha isaannan cawran isaanii qullaadhaa ka uffata hin qabne, ka waa takka waan uffatan hin qabne, warra duraan ufirraa gartee khal'oo darbatee deemu, ka waan xiqqoo takka bakka qaama owraadharra ofirra kaayee deemu, yookaawuu ka qullaa deemu ati garta jeen Rasuula Rabbiitin aleyh Rasuulli aleyhi salaatu wa salaam Jibriilin. Warra akkasii san ati arkuudha sunilleen alaamaa qiyaamati. Warra qullaa miila qullaa deemu fi warra ufata hin qabne garta. Alcaalata ummata miskiina warra faqriin ajjeefte ummata akkasii san arkuudha. Ri'aa ashaa'i tiysitee re'ee dhaggarta, warra gammoojjii keeysaa re'ee tiysu, irra duuba miskiina namaa jechuudha, warra waa takka hin qabne, ka uffata hin qabne, ka waan miilatti uffatu hin qabne, ka miskiinummaan itti jirtu, ka qabeenyi isaanii re'eedha, re'ee jala deeman ati garta, yataxaawaluuna ati arkuudha, isaannan duuba fil yataxaawaluuna fil bunyaani ja rasuulli aleyhi salaatu wassallaam.

warra akkasii san ati garta jee rasuulli alayhi salaatu wassalaam isaanii duuba magaalatti galanii yataxaawaluuna fil bunyaan fooqii ijaaruu keessatti wal dorgoman hisaaban qabu jechuudha namni baadiyyarra biyya ameerikaa tana dhufe baadiyyarra biyya awuroopaadha tana dhufe arraan tana duuba Fooqii ijaaruu keessatti warri wal dorgomu hedduu. Adaamaa keessatti fooqii ijaaran biyya teenya biyya Oromiyaa tana bakka hedduu keessatti fooqii ijaaruu jiran. Kuni duuba uummata anan beeku. Uummata keenya jechuu addunyaa tanarra bakka hunda irra hedduu akkasi jiran. Warra duuba fooqii ijaaruu keessatti wal dorgomu. Warra dheengadda miskiinummaa keessa ture Rabbii miskiinummaa san irraa oofee har'aan tana duuba fooqii ijaarutti wal dorgomutti jiran. Warra uffata uffatee hin beeyne, ka kophee kaayatee hin beeyne magaalatti galee magaalarraa duuba Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qabeenya itti kennuudhaan fooqii keessatti wal dorgomanii tuni duuba alaamaa qiyaamatii jechuudha. Warri horii tiisu, ka re'ee tiisu, warri qullaan Ka miila kophee hin qabne kun magaalatti galee gaafa fooqii ijaaruudhatti wal dorgome sun duuba alaamaa qiyaamati rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkas jeen yataxaawaluuna fil bunyaani mana ijaaruu keessatti wal dorgoman jeen rasuulli alayhi salaatu wassalaam thumma intala summa intalaqa eegasii duuba ni deeme jibriil falabistu umar ibnul khaxaabitu ja'a maliyyan zamana dheeraa tokkon ture jee

Yaa Umar jeen Rasuulli Aleeyhi salaatu wassalaam yaa'ii nidaa'a je'aniini nama duuba xiqqo kabajaa qabu yookaahu nama jaalatan yaaminsa akkanaa kanaan yaama je'an ulamaa'iin Islaamaa. Atadrii man issaa'ilu Atadrii ni beeytaa man issaa'ilu eenyu namni waa gaafate kun?

Kabajaa Rasuula Rabbiitiif aleyhi salaatu wassalaam qabaniif isa dura dubbachuu hin fedhan osoo waan beekanillee taate. Ammas waan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jijjiiru hin beekan, wamma beekaniihu ga yeroo Rasuulli aleyhi salaatu wassalaam waa gaafate isaan Allaahu wa rasuuluhu a'lam je'an. Rabbumaa fi Rasuulatu beeka je'an maalif wahyiin buutee waan isaan beekan san Rabbiin jijjiirutu mala, akkuma san ammallee Rasuula Rabbii dura aleyhi salaatu wassalaam waa dubbachuu hin fedhanii jechuudha saniif yeroo duuba waa gaafatan Allahu wa rasuluhu a'lam jetti sahaaban yeroon fi namni guddaan tokko yookaahu namni caalimaa namni kabajaa qabu tokko isa dura dubba waa gaafate yookaahu isa biratti uf ol fufuudhu fi uf ol guddisuun sunnaadhaa miti jechuudha tanaaf qultu Allahu wa rasuluhu a'lam